2018 hamuna goni zvinoerema uko pamusoroi meya vedu vedhorobha rino chairman of the local board nemamwe makansira edu ari pano Tinoda kufara pamusoro izve zvakare honorable MP takusumidzai at some stage. Ndinoda kukuombererai maoko vanhu veGoromonzi South veruwa nekuungana kwamaita sando dzenyu kwamuri. Chamusingaziye manje ndechekuti inini ndakakurira muno muruwa. Ndakakurira kuzasi uko mukapfuura parehabilitation center mosvika pakastream kari pazasi apa pane plot iri pasaidi hamunoiziva ndopatakakurira ipapa ndopane guva rababa vangu rambuya vangu neramainwa nera nerabamnini vangu Ko makadzingwa uko chazvisota. So padiki diki ndakapotsa ndadzidza paThorn Crofter. Pandakazodzidza paGoromonzi so ndakamudzidza muGoromonzi South. Chinja inoruwa inzvimbo yevashandi. Iyi Noruwa inzvimbo yakatangwa neMashonaland Holdings. Nyika ichafamba, nyika ichazendengeka. But iko zvino 38 years after independence, Ruwa inosemesa. Ndakaona makanyeperwa kuisa karobot apa, robot haisi development. mune nhamo muno muruwa muno mudzimba dzenyu mune nhamo vana mai mune nhamo yemaschool fees vana mai mune stress yemaschool fees muri kuenda kuhospitari muchiti muri kurwara ne hypertension nebp but chirwere chacho iyi hadzanupi here ukaenda kwadokta mangwana haikona unotaura ndirwara nebp taura chokwadi wokuti dokta zanu ndoyandikugwara nayo but chirwere chatiri kurapa musi wa 30 july 2018 nhasi uno ndi 1st of july 2018 so tasvika kwamvura yakacheka mari tasvika pafinal push tasvika pahome stretch iyi election iyi vana vadikani It is the most important election of our generation. This is a do or die election. This is the mother of all elections. Because toda kunopedza dambudziko rekudzvanyirirwa neZanupia. Toda kunopedza dambudziko rekushaya mabasa muno muZimbabwe. Toda kunopedza dambudziko rekushaya mishonga kuzvipatara tinoda kunopedza dambudziko rekushaya dzimba pekugara pakati twazi twazi ndaverenga munewspaper rinonzi sunday mail zvichinzi uye anoitwa Emerson Mnangagwa akacreata 60,000 jobs vane shavi yekureva nhema vane masvikiro ekureva nhema kana ari emasoni chiheadmaster chekunyepa chivice chancellor chekunyepa last week chaiti 16 billion dollars investment kana sendi rakapinda muno hapana these are the same people these are the same people vakati vachacreata 2.2 million jobs but hama dzinodikamwa instead they destroyed 2 million jobs in the last 5 years kubva pakangoperawo government of national unity nanhasi nyika yese mbombombo mukoma dai magara pasi vari kufara nembovha mirirai first of august vachamisa vapinda security batsirei nemutindawo chinja maitiro Chinja. mdc alliance tiri kufamba nezvinhu zvitatu chekutanga tiri kufamba nenyaya yetransformation shanduko inopundudza tinorevei kuti transformation tinoreva kuti hurumende ngaichinje upenyu nemagariro anoita munhu mutema upenyu nga hurumende ngaichinje chinja maitiro isu kumdc tinozvibata isu kualliance tinozvibata chinja maitiro muno muruwa maita Problem yesettlement yangokandwa inonzi smolio somolio maita calidonia farm muno hanzi solomio ndida kuti muudze vagari vesolomio kuti hurumende yavaChamisa ichainda Greater Solomia neRuhwa neHarare. Caledonia neRuhwa neHarare. Munhu wese opiwa title deeds. woita security of tenure security of occupation pamatitle deed papa vana baba tererai toda kuti mukadzi aendewo patitle deed mukadzi aitewo kodzero pamba because vana mai manzwa nekuitwa vana neriya murume afa imba yadza yatorwa murume afa panobva pauya chimwe chimwana chamasikazii chinonzi mukoma john mukoma john woya votora imba paunozosvika kupensheni kupensheni kwakasvika manyiniridziya manyiniridziya vane vana four vanga vasikazii iwo ngochifowa ndiwo ri panyanga apa mhofu mushavati vangu aine chimwe chimhuri kunzewo ana mhofu ndoshashai isi ana mhofu ndana soko so zvakaitika mugore ra 200 bc ndezvekuti mhofu Mhofu Mushavati nemukoma wake anonzi Kutamadzoka vakashaya vakadzi kuMozambique vabva gurudzwa vavati mukoma toita sezva ngatichekei ukama iwe chinzi mhofu inde dorama chinzi soko saka vana mhofu vachinzi mhofu shava ishort of mushavati but ndana soko tindaa maitiro tine nyaya yemaopportunities yekuti vanhu vaite mukana mukana wokuenda kuchikoro mukana wokuona basa tine nyaya yeprosperity yekuti vanhu vadye vachiguta vachigara zvakanaka chinja maitiro muno muruwa mune under development muno mugoromo south mune under development kana uchida kuona nhamo yemuno muruwa chimbofamba neroad iyi uchipinda nemuepway haichafambika nemi neroad and tinoda kutenda effort yelocal authority yamunayo i want to thank the effort yelocal authority yamunayo chisingazikamwe nevanhu ndechekuti madevelopment of projects haife nekanzuru anoitwa negovernment kana kanzuri chinoda mari yecapital project inotokumbira kuna minister of local government anonzi maborrowing powers asi maminista ezanu p f kubva kunana chombo hapana anga achipa kanzuru yemdc maborrowing powers aya zvakapedzisira tichiri mujnu ava vaisuya kuofisi kwangu ava vachikumbira maborrowing powers tichaapa so tichipinda musi wa 1 august 2018 chimwe chatida kuita ndechekuti tiintroduce inonzi devolution vanamai Devolution inoreva kuti province yega yega ngaisarudze vatungamiri vayo vanoitonga naprovincial governor wayo nokuti only munhu anobva kumash east anobva kwarusike ndiye achaziva kuti ndoisa

is a federated state in a 51 states kune germany germany is the federal republic of germany kune south africa south africa ine maprovince ayo nayo saka tinoda kuti zimbabwe iitewo devolution zanu haisuda izvozvo izvo because zanu iri kuziva kuti vanhu vakangodevelopa chete vanhu vanongwara vanhu vobhururuka haisida kubhurutsa chii zanu has used poverty Zanu yashandisa nhamo seinstrument yekudzvinyirira vanhu. Zanu yashandisa nhamo seinstrument yekudzvanyirira vanhu. Saka isu tiri kuti tiri kukanika nhamo pachapinda vachamisa 1 August 2018. Munozviziva zvatakaita time yegovernment of national unity. munozviziva zvakaitwa navatsvangirai time yegnu vamwe vana mai maiza inonzi dollar for two dollar for two yakauya natsvangirai yakauya natsvangirai dollar for two yakauya natsvangirai chinja maitiro so toda kuchinja hama dzinodikamwa nyaya yegovernance yenyika nyaya yematongerwo atinoitwa toda kuisa vatungamiri vanoisa mwari pamberi vatungamiri vanotya mwari ende panyaya iyi tine rombo rakanaka kuti mukuru wedu VaChamisa ndiPastor Advocate Nelson Chamisa. Hatigone kuti titsambe titongwa nehurumende yekuti inotyiwa nevanhu. Ukaona mupurisa unomhanya kunge Usain Bolt because ari kufunga kuti iwe uri ATM ada kubira mari kwauri. Ukaona kana ari mugana unobva watiza kunge shiri. ukaenda kuofisi yemabirth certificate ofisi yemapassport vana mai munobereka unotozeza because tsama yaunenge uchiitirwa ikoko inotyisa so we want to change the culture of governance hunhu hwehurumende kuti inge iri hurumende inotya vanhu vayo chimwe kensa yauraya hurumende yedu ikensa yecorruption we have to deal nenyaya yecorruption kana une maoko ane urimbo anonama enda kujeri kuchikurupi kana uri public servant uri mp uri councellor uri director mugovernment uri chief executive muparastatal tideclarewo the beginning of the year maassets aunawo une mabrugwa mangani une masheti mangani une mabhasikoro mangani nekuti tikazokuona waane benzi salary yako isingakwanisa kuti utenge Bhasikoro tokuisa mujeri. So all public officials who declare their assets under the government of Nelson Chamisa. Zimbabwe Revenue Authority toda kuipa simba rekuconducta anonzi malifestyle audits. Makuseni ndisandauya pano ndaadressa rari kunonzwa chabwino kugletin farm muharare vanokuziva munoziva kuti kune mazimba akavakwa nemapurisa augustin chihuri akavaka zimba ndofunga rine six stories anotoo ne one room yekuisa bhutsu dzake chete one room yekuisa heti dzake chete one room yekuisa mushonga yake chete ndeve mushonga kavai yekuisa zvikwambo augustin chihuri ndaimubhadhara marini aitambira 2000 dollars so augustin chihuri akararama 500 lives 500 lives, lives. mari yake mari yake 2000 iyoyoyo achiiseva chete he can't afford and he can't build the mansion he built in gladwin farm so zimra must go kune munhu yeyo Shefu tiudzei kuti iri zingwanda ngwanda zikwambo remba iri makarivaka sei? Ukandandama woenda kuchikurupu, ukakatama woenda kuchikurupu. Zero tolerance to corruption. Ndakanzwa vamunangarwa vakuti ndakuita Hofosi yecorruption muoffice mangu kwai navachamisa tiri kuchiredzi hakuna moskito inorapa malaria hakuna moskito inorapa malaria iyi ndakataura ndiri ku ndakataura ndiri kuharare east kuti munangarwa ndiye headmaster wekuba we vakatsamwa ukamhoresana namunangagwa verenga zvigunweyo unoona paane two ukatsvodana namunangagwa enda unoona kuti matadza achiriko here matadza uku meya kudiyarasikwa kuine zimbavha rainzi mobhutusesa seku At one stage, more Putu had more money than what was, what was in the Zaire Central Bank. But panyaya dzekuba Mobutu Sese Seko ndi pastor Bishop ndi Emerson Mnangagwa. Kana achiti Dzama dzinodikamwa. Makandwa vachamisa kuti hatisi kuzoita hurumende ne more than 15 ministers. Lean, mean and efficient. Pa governance ipapo toda kupedza nyaya yemaronda ari muzimbabwe tine maronda june akapera nezuro uno June 2008 muno muruwa makafa vanhu muno indakanotochwa pagoromonza apo muna june 2008 mhaka yangu yange iri kunzi waananzorei maresults kuti vatsvangirai vahwini zvino vakaisa kamutemo kanyowani kekuti anaananza kuti honorable advocate nelson chamisa 84 percent of the vote emerson dambudzo mnangagwa 2 percent of the vote love more matuku minus 5 percent of the vote elton mangoma minus 20 percent of the vote

the next president of the republic of zimbabwe kana kana vachida kundiuraya ngavauraye but i'm going to announce the may his soul rest in peace ngatipei chipo chekuombera kuna baba vedu Mogezita Rutangira. Takanyora pagwaro redu kuti we will grow this economy by 100 billion US dollars vakafunga toreva nhema dzakaimbwa naxq rekai ndikuudzei secret hama dzinodikamwa dollars yezimbabwe chiri pa11 billion dollars and i say to you brothers and sisters if ethiopia can did it why can't we did it too ethiopia ikwezvi mwedzi yakapfuura yakavhura muaddis ababa treni dzinofamba nepasi anonzi mametro ine mastops 39 isu kana tozvitaura kuti taisa mabullet trains muno zanof watopenga iyo ndo inopenga we are going to transform this country and you titarisei maziso look at us in the eye we are going to transform this country ndaitaura navachamisa ndibva kuchiredzi ndichiti president we don't need more than three years because we can do it tine rudo nevanhu chashaika muno muzimbabwe haisi mari we've got over 60 million 60 minerals great dike ya alone inostretcha 575 kilometers dzine maminerals anotyisa mune platinum mugreat dike mune chrome yaakubiwa nana munangagwa nana moti munomuziya ronzi moti moti ndiye gupta wezimbabwe akagara mapfudzi emazoni munangagwa chinja my so weare going to grow this economy and vamwe vachabvunza kuti taigrowa sei ndanga ndiri kuamerica navachamisa muna december

Tuda kudzosera back the US dollar. Tuda kubvisa chikwambo chiya chiya chinonzi rand, chinonzi bond. Ukaona nyika yakuita mari nemazita akafanana bond nana bera ana bond nana bera ziva kuti pashati. So musi wa 1 August tiri kuinstrata mabhengi emuno muzimbabwe kuti vavhure separate us dollar account for every zimbabwe wonoisa mari yako us dollar muaccount iyoyo that foreign currency account wotora mari yako iri us dollar bhengi rikakunyima mari yako rikada kukupa bond not iwakaisa us dollar Bhengi ngariende kujeri. Munozviziva takambozviita. Pandakaita finance minister ini ndakapinda muhofisi mune 4 million dollars ndakakwaziswa ndobva ndakwaziswa nemwainzi kunaka zvikanzi minista mauya mangwana ipayday ndikati hoo ndikati tikubhadhara mari iko papayday apa zvikanzi 30 million dollars ndikatombori nemari iko mubhengi zvatine 4 million ndikati nhaiwe kunaka 26 million tiri kuzoiwana kupi zvikati atakamirira imimi shefu its a true story the total bank deposits nemabuilding acho muno muzimbabwe the total bank assets uchisanganisa mabuilding it was only 250 million us dollars by the end of 2009 yanga ya 1.8 billion dollars patakazobva muhurumende navatangirai takasiya 6.5 billion us dollars munozviziva imimi because waenda paatm tinotora mari toda kubvunza china masa kuti wakaisepi mari yedu ndakazoona hama yangu Stop. Munhu wa president. But hazvishamise ne Zanu PF. Handiyo here hurumende iya yakatumira vana Mutasa, ana Sekeramai, ana Mohadzi nana Munangarwa kuChinhoyi kun'anga yeDhiziru. We can't expect anything better from them. Ngavachizorora. Bumbiro redu remutemo rinotaura kuti kana wane 65 years wabve zera. So the constitution protects the right of the aged. Saka isu veMDC Alliance handei tino chengetedza chembere dzedu musa 30 tidzipe mudya ndigere let's go and retire emerson mnangagwa and his government of geriatrics on the 30th of july 2018 chinja panyaya yeupfumi tinoda kudzorera mapension hama dzinodikamwa vazhinji venyu mune vabereki vakasenzera makambani ivo ana mashonaland holdings for 2030 years asi pension haana makabiwa mari inosvika 5.68 billion us dollars yemapension so toda kuidzorera iyoyo navachamisa vanosenza mugovernment you know kuti government haina pension fund so toda kucreata standalone defined benefits pension scheme muno muzimbabwe mushandi odya agere kwete kuti anodya akamira even aane 83 years muzimbabwe ukanzi ritaya unofane stress because unozoti wanzi wangoritaya hausina salary wakutonofa thats why life expectancy yedu kuvarume iri rights chekutanga chatinacho na mai nyaya yezvikoro pazvikoro we are saying kuti pa primary school mwana ngaaende kuchikoro mahara iwe womujega semubereki womujega pa secondary school but pa university hurumende yodzoka yopa mwana loan yopa mwana grant mwana waenda kuchikoro and my universities aya

Kune university inoita kunge upper top. Ndipo painozotanga kupa zvimadegree zvisina musoro. Gore takaona Grace Mugabe akupiwa chi fake PhD. It's because you have politicized universities. Pama university ipapapa we want to make sure kuti in every town mune technical university inodzidzisa vana engineering chemical engineering water engineering, mining technology, geology, morphology. Kwete zvedu isusu zveshona nehistory manzwa ndakutaura history. Toda kuti vana vadzidze technology. Kuno kuruwa mutigadzirawo zvimatableti zvinonzi ruwalogy chaunongoti kobaya baya so. munoziva shasha inonzi steve jobs steve jobs ndiye akagadzira foni inonzi apple yakagadzirwa mugaraji ramai vake so among us as thereis our first steve jobs munhu mutema mwoyo ndizvo anobva kwadotito kwana andiri nezuro chinja so want to build centers of excellences universities of excellence hakuna mwana Tabva ipapo toda kuenda panyaya yehealth. Pahealth apapa tine nyaya yatakagadzira inonzi chamisa ke ndoda kuti munhu wese ati chamisa ke chamisa ke chamisa ke chamisa ke tiri kuzopwa